Guest house kawta hi bag tlawm tak takin an rawn pho a hei ka zira nen an va en ve dawn a ni hei khawi lampang atang a rawn kal nge kan la hre lo a an thiam pa an rawn lei a tlawm lutuk kan tia hei umhhmm an en chin ang. Thingpui va that hmel ve ang chuan. Second hand ni lo maw? Second hand lo maw? Ah, hei video kan lang. Oh, hei hei te pawh ni vek a ni. Zanga maw hei? Zanga vek.

Hei hi zanga a maw? Dawrah sang khat zariat vel in zuar a. Hei khi tha khawp mai. Hoi nu ho bag ah maw? Tha khawp mai a, an chhun teh khawih. Hetah hian min awm reng dawn. Eh hei nu ho bag duh chi. Hetei cute reuh lutuk ka fanu tan ka duh reuh hi. en en nasa luai luai khawp mai kiam te pawh aw a chu chak lo riau kak nghal a khawi engei la kha kha maw e khai a kan chang ve lo nge kan hai thin zel ang e he hei nu ho inkhawmna bag chi te pawh a nih hi zawng vak in a inang e heng ho te pawh hinu vek a ni maw American tourist ho Ila tam mai a. E hei te hi nge. Wan al hmel reng te. Kan chin. Ha. Hei chu policy nine phung chhawng le. Hei mai ni. Hei hi mo.

Hei sa state house kawtah bacon chu chul mai a pi hi bawmp lei hlem ve a inzia nge pahnih mi lak pathum kan la pathum i la maw pali lak kan tum zawk nghah mai ah pawh kan la tawh e chu chu lo hei circuit house kawtah hian in bag a thar an sell teuh a zanga vek hei maw ai aizawl tang an awm kem Hei, hei te te hi bawitei tan a cute zeuh hial lo maw? Hei aw. Heng te hi. Hei. Maw. Hei, a pi mi lo ken sak lawk a hi. Hei hei te hi. I hmu thei em? A cute reuh lutuk. Aw, a puan a tha. Hmm, a dup chi kha nia maw? Hei an en luai luai mai. A thai ti em?

Hei ho pawh zanga vek tho maw? He nu ho duh chi hei in khawm bek. Hei ka pu mi lo khawr chak. Oh. Hmm. Zanga vek maw? Zanga vek. He nal khawp mai hei. Zanga mana chuan. Hei ho hi dawr panga in zat ngan zawrang le. Sangkhat zahnih vel maw? Eh.

Hetah chak chak hian nge inzawn a? Zawng Aizawl hi puan a ti tha daih zawk. Hei ka pu te hi bag an rawn sell a, Aizawl atangin hei zanga vek a ni. Zin ni thleng an awm dawn rawn dawr chut chut ru, hopi pawpa hni milei dawn. Hei father a dah tur hei a dah tur. Hah? An rawn kal hmasa khan kan chah sa a. Hei hi leather tha deuh a leather deuh ni. Rexin. Rexin tho. a tha khawp mai keipoa ka en chhin camera bag tur englo deuh hi a awm lo maw tlem a lian si hetiang a a chhah deuh camera bag tur chi deuh eng emawni han dahna tur aw kho i i i inkawl tho a chutiang chi chu

Heng te hi bag tho chu ni maw? Aw. Bag tlawm bag tlawm hei. Hei. Naupang school bag chi te pawh tam a ni.
Heng te hi dawr rêt rêt a inang deuh em tho a. Heng ho hi dawr rêt nen. Umm hei. Aaa nalh khawp mai a pawng tha hi pawh hei captain america te hei hi pawh a cartoon version tih vel ni hmel aw hei ben ten te hei tam khawp mai captain america heta hi ultra man tih vel ni awm tak a ni hei spider man naupang-- bag chi te pawh tam ani hi he lam kha chu kha lam kha chu zin bag deuh ni maw he lam hi nu bag nu ho bag deuh hlek aniang alai hnem ber ania ni hi so malai to ni Heng a rawn kal chur chur mai a chang lo nge heng leh thei vek a ni hei aw kan duh tawh loh te pawh an rawn heng leh hei vawi ni leng bakah an lo awm dawn a hei an la ngah khawp mai.

Aw phone a chhawm aaa hei a phone chhawm kan la ang hei aw hei phone chhawm umm an bag hi tha khawp mai hei phone te chhawm a ni aw kan la nghal daih mai anga phone a hi chu a bag lailo hian helai hianin phei hianin a awm a. lei chu zir mai he taika phei pawh a rawn kal aw nakina i va lei ve dawn ami hei fire building a ni a kan office bul a rawn sel chu zir mai a lei sup sup ru.